Казан кайныйның өченче подкасты башланып китте. Ә, Бүген безнең студияда Рәдиф Кашапов, мин Тәбрис һәм безнең белән Уса.
Менә шундый гына тавышлар чыгара ул. Әйе, безнең э, подкастның кереш э, ниләре бар? Ничек дип атала инде ул? ритуалы юк э, йоласы әйе анда казан кайный дигән сүзләрне как раз таки безнең э, усал әйтә димәк татар артистлары чит ил сабан туйларына яңа система буенча җибәрелә башлаган бераз аңлатма бирергә кирәк элек нидер иске система булган икән Хәзер сис- хәзер система бар. Әйе. Ягъни алар ниндидер компанияне сайлыйлар, әйеме, һәм ул компания тендерда җиңә, һәм ул, димәк, бу эш белән шөгыльләнә. Шундый бар бизнес артистларны Сабантуйга җибәрү буенча. Әйе. То есть, димәк, Ну, инде әйтергә кирәк, сабан туйлар алар э, миллион җирдә уза. Һәм э, гадәттә кемнең визасы бар, Алар э, чит илләргә чыгалар. Карта буенча түгел, ә теге штамп паспортта булырга тиеш. Әйе, әйе, әйе, әйе.
Һәм аларны җибәрәләр. Андый артистлар бар, һәрдаим э, мәдәният министрлыгына кереп, алар әйтәләр, мәсәлән, безне җибәрегез әле. Һәм алар аны ниндидер шундый исемлеккә кертәләр. Әйе. Бу хәбәрдә син Рәдиф нәрсә? Нәрсә күрдең гомумән? Нигә соң аны? Ну кара, бар шундый теге бер Сабантуйчыклар. Әйме? Тискәр мәйнәдә. Ну, мен аңлыйм нәрсә, сабантуй нәрсә ул? Шундый күңел ачу бәйрәме, әйме? Хәм мәсәлән, без бу елны барга тиеш идек Мәскәү сабантуена. Хәм мин белмим, ничек күренер иде ул, мәсәлән, мин чыгам сәхнәгә хәм үзенең шундый бик э, шатлык белән тулган җырларымны башкармыйм. Әлбәттә, кеше башка җырларны көтә, яме. Хәм димәк, кеше шундый җырларны яза, шундый җырларга ихтыяҗ бар. Һәм, мәсәлән, гомумән, әгәр дә син Татарстан артисты, син кайда чит төбәкләрдә ничек чыгыш ясый аласың? Яисә син бик шәп җыр язасың, бу бик сирәк хәл. Әйме? Яисә син э, шундый сабан туйга катнашасың, да? Димәк, син шундый бик теге позитивный кешенең, дәртле. дәртле бик кеше. Һәм минемчә, әгәр дә бөтен бөтен җыр шулай ук сабан туйга кала икән, Димәк, ул бөтен теге вариантларны күрсәтә алмый татар җырын. Татар җыры гомумән бит ул ну, төрле. төрле була, моңлы була, сагышлы. Рэп бар да. Әгәр дә берне бер сагышлы җырлар гына башкаручы артистлар артист булса, ул бер кашан сабантага бармый бит. Чөнки мәсәлән, йомырка белән йөгереп булмый бит инде, кеше тора шунда и сагышлы җыр җырлый. Яме аның тирәли капчыкта кеше сикереп йөриме? Шулай син. Синең фикернең ахыр нәрсә? Минемчә, әгәр дә мәсәлән, шундый булса инде бер контракт яисә проект, әйме, артистларны нидер башка чараларга җибәрү буенча. Чөнки күп бар фестивальләр, төрле грантлар. Чит илгә сабантуйга гына чыкмый инде, мәсәлән, рок фестивале бар анда кайдыр э, Хельсинкида. Шунда әйтәләр, ага, кем безнең рокта, монда биш төркем бар. Шуннан икесе. Инде биш ел утыралар безнең комментия монда. Ул канат яңадан җыелыгыз җитмиләр монда. Һәм аларны җыеп җибәрәләр. Шул турыда, әйе.
Назым, синең бармы берәр хыял шундый чит Тө, э, илдәге берәр фестивальгә Син бит барып. Сабантуйда Oh, чыгыш yeah.
ясаганың бар. What?
Кайчан? Ну, менә ми- минем минем үземә бик сәер булыр иде Сабантуйда рэп тыңларга, мәсәлән. Чөнки минем өчен ул нинди традицион бәйрәм. Ә Ул бит хәзер ниндидер фестивальгә әверелеп бара. Мгм.
Димәк, син уйлыйсың, ничектер фолк булырга тиеш.
Фолк, әйе, Ну, хара, юк, менә каратабыз, менә синен, әйтәк, син бердән бер конкурентын. Альберт Нурминский. Хара, ул ничек үзенең теге юлын тапты, мәл русча җырлый башлады да. Хәзер ул барак бер Красноярский әйтә, а вы знаете там татарский рэп? Это Ну, әйдә җырлап кара, да? И ул Укый рэпны, кеше аңа карый теге аборигенга кебек. Типа нормальный егет иде, хәзер генә ятлар турында укыган иде. Ә хәзер инде сәер телдә без аңлый торган, ну, укый. Ул әйтә, мин үземне шулай тәкъдим итәм, әйеме? Һәм, мәсәлән, аны бердән бер юлы син ничек күзең алга китерә аласың, мәсәлән, кеше татарча рэп укып, кайдыр башка төбәккә бара алыр. Андый мөмкинлек юк бит. Never.

алар анда халык җыя алмаслар иде. Һәм гомумән менә э, өстәмә теге моңа тагылып барган тема. Әйе. Ә, Хәзер күп кенә ә, яңа буын менә вәкилләре шоу бизнесның. Алар ә, вирусняк төшергә тырыша шулай бит һәм образларында шундый вирусовый ясый. Ә, Чирле образ дип әйтик. Мәсәлән, Назим чыга, да, усал чыга сәхнәгә, анда э, сәхнәгә чыга, имә ул шундый э, футболкасын сразу салып ата, күзләрендә сразу түгел.
Бераз ике минуттан. Бераз тирәгәч, анда тайминг буенча. Ну, үзара без аны усал ике минут дип атыйбыз, чөнки ике минуттан. Ике минуттан футболкасын сала һәм э, мине хатыным һәм дуслар ике минут усал дип атыйлар.
Һәм э, ике минуттан ул э, ш- ярым шәрә килеш чыгыш ясый, күзләрендә теге линзалар, имә, Әйе. кеше шакката, Линза түгел нәрсә ул. бу? Мин, Нәрсәсен ул? мин шулай тудым. А, Әйе. күзләре томанлана. Әйе.
Сарылана. Һәм э, менә шулай чыгыш ясый, имә, бу вирусняк. Һәм э, күптән түгел генә клип чыкты, һәм минемчә ул бик популяр хәзер, э, чөнки Күп тапкыр кешеләр теге тыңлыйлар, сторислар яздыралар. Рена Эренте, ул Әйе. мин татарча яшәмдә дә чыгыш Әйе, ясаган, әйе. егет, ул башкорт егете. Корот дип атала. Ә, Корот.
Корот. Беренчедән ул сәер. Мин үләмә Әйе. берничек тә бәйләмәгән идем башкортларны корот белән. Әйе. Әйе. Корт Үзе бит белдем.
ул. Кумыс белән. Корт бит ул. Кумыс.
Корт. Корт Корт инде. инде, корт. Ну, ул безнең корт түгел инде теге. Ну, башка Безнең китек аларым тозлы Казаннар. эремчек була инде. Тозлы эремчек.
Тозлы эремчек. Юк, бу тозлы эремчек түгел. Сам курыт клибы имә, минемчә әзрәк банальрак. Клип шундый башында мафиози очраша анда, типа ниндидер шундый запрещенка толкает, имештер, анда курт. Хәм башка образлар телевидение ул уже күп тапкыр кабатланган. Ботаник образы уже тегелеп беткән уже. Әйе. Ә ахырда сигелеп Ә ахырда тагын Назим. Һәм соңгысы тагын да э, банальрәк анда башкорт егетләре болында. Ну шулай. Это более-менее еще.
А более-менее. Вот ботаника это бигрәк бу. Әйе. Менә э, Радиф Назим, нәрсә уйлыйсыз бу вируснякны ни өчен алар шулай э, яңа штат кулланалар? Ишеткәнчә ул нидер бер теге реклама кебек, әйеме? бәлки алар мынандай бит күренә теге а туристик юк кызлар мисал ниндидер фирмада эшли кызлар аны башта әзерлиләр һәм азактан да логотип чыга ниндидер бер фирманың бу бер әйбер икенчедән мин аның видеоның кыска истендә дә калдырмаган юк кыска версиясын күргән идем башта күргән идем бит анда ниндидер графика белән иде ул һәм белмим ну миңа да бик популяр дип әйтмәссең мин карадым анда илле мең просмотр гына илле мең Нәрсә инде ул гомумән? Ну, былай бик... Ютубны әйтәсеңме? Әйе, Ютубта, әйе, идем, просмотр. Һәм Жо бик сәвер, от бик сыйфатлы эшләгән бер, ну, күренә бит кеше күп көч куйган, анда хәтта бию бар. Әйе, әйе, әйе, әйе. Прям теге кагыйдәләр буенча безгә нәрсә кирәк? Безгә бераз теге запрещенный тема кирәк. наркотикларга сылтама мәсәлән без әз милләт турында булырга тиеш әлбәттә име бераз шундый теге кланчыклар булырга тиеш менә тв буенча бию кирәк һәм менә без барса куштык вирусняк ул бара ләкин ул тулысынча эшләми әйме Ну, шо аңлыйсы килә. Ничек ул вирус Минемчә эшли.
Чөнки э, Ренатның мин көн сайын сторисларын карыйм.

бу җыр өчен түгел бит әйеме гомумән виктор аның шул шул флоу бар оның дәрте бар ул эзләнә ул төрле җырлар яза ул казанга күчте ну беләсең мин аның маркетинг эше эзләде эзләде үзенә һәм ниһаять ул нәрсән вирусняк аның эремчек турында Әйме, ну, гел шундай артистлар, э, кайвакытта мин шундый тискәре тенденция күрәм, минем өчен тискәре тенденция, кеше менә шул вирустак аша үзенә аудитория Эзергә тели. Ягъни ул күп эшләп эшли, эшли, эшли дип, ниһаять, мәсәлән, концертлар буенча йөри, менә кеше белән олаша, ем, һәм аннары җыя акрын. Юк, менә мин нәрсә шундый бик сәер бер эшлим. Кешене хәтер итәм. Аннары әйтәм, карагыз әле, минем бар җитди темалар. Быстрый результат.
Җитди җырлар бар.
Әйме? Һәм, ну, мәсәлән, мин сезнең белән төзегән, менә Ислам Валиев, безнең якка битмейкер, шулай берничә тапкыр ремикслар ясый. Әйме? Мин турыдан әйтәм, миңа бик ошамады ул Месян бу атнаны. Сугысы Бузовага Бузовага ремикс ясады, әйме? Ислам бик теге күренә, ул күп эшли, күп темалар яза. Эзләнә ул. Әй, эзләдә, ләкин Месян, ну, пычагыма Бузовага җыр язырга. Нигә бу галәмне тагын да кабартырга? Мин былай да белмим кая моны китергә. Мин, кстати, бер качан да Бузовны җырын... Параллель, Радик, минемчә... Метом, ирония, ничек?
Ну, ирония дим инде, белмим. Мета, мета.

Юк, сүзләре шундый тирән, шундый мәгънәле. Дөрестән Юк, тирән әйткәндә. мәгънәле түгел.
Ну, дәртле, моңлы җыр. Ну, музыкасы. Ну, син мәсәлән, вот үзең шун- шундый бер эшләргә телисең бит. Кеше сине менә Мәсәлән, мин күргән, мин татар сөйләшендә кеше килә дә, кызлар килә дә, карагыз нинди сәер абый. Мгм. Абый тәт, ну теге покемон кебек мондый. Күзләре шундый сыры. үз- Усал, I Әйе, choose шундый да- you. Әйе, ну шундый әйе, теге япон сериалларында аниме кебек. Ой, Әйме? э, Әмма мин мәсәлән өлкән кеше буларак, өлкән кеше уже. Мин бит аны теге, аның өчен тыңламыйм, миңа кырык күбрәк сүзләр турында, музыка турында, яме кайдан алынган дип. Ну, аудитория, төр аудитория. Ну, син кайсы аудиторияга атасың соң? Тегесенәме? Миңа атасың, мә 14 яшьлек кызларга. Әйтергә Бу ничек аудитория 12 яшьтән 30-га хәтле, мәгаен.
Мин дә тыңлыйм шуңа. Ну, ул бит ул бит
Ну, аудитория киң булырга тиеш бит инде. Ну, как бы артист өчен. Э, Элвин генә утыра.
Так, что ты мне бигрәк тар аудитория, менә усалка карагыз. Әйтәкс, усал кебек бераз ну, энтузиашликләргә язып. Э, мин бит әле үзен ничек вращать мышли, үзем дә не определился. Минем аудитория кем икән? Ничектер, ну, ничек бар шулай. Ничек ясыйм, шулай ясыйм. Мин үзем дә мин бер тапкыр уйлап караган идем, миңа бит ниндидер конкрет аудитория сайларга кирәк. Үземне ничектер позиционирование ясарга дип. Ну, бу синен типа шундый эзләнү аудитория эзлисең син, ниме? Юк, мин киңәйтергә телисең.
Уйлаган идем бер тапкыр эзләргәме, юкмы дип, аннары ничектер оныт Оныттым ул уйны и әлегә дә эзләмим. Просто ничек Сиңа нәрсә ошый шуны?
Ничек иҗат итәм, шулай бара инде ул белмим. Рәдиф, минемчә бу вирус төшерү ул хәзер маркетингның бер өлеше бит инде. Ул гап-гади хәзер инде ул классика. Вирусняк һичшиксез булырга тиеш, әгәр дә син аудиторияне теге җәлеп итәргә телисең икән. Ул элек бәлки син күп итеп эшлисең, ун ел аннан соң теге аудиторияң җыела. Ә хәзер вирусник аша кереп була. Ое.
И клише булса да, клишены бит аны һәрвакыт төрлечә ясарга була. Шул ук менә клип э, Ренаның клибында. Угу. Бәлки аны я, ну, ничектер яхшырак төшерсәң, ул да, ну, ш, да, клише булса да ул ничек зайдет минәсәт турында әйтәм элек булган мәсәлән кеше чыгара альбом һәм көтелмәгән рәвештә аның мәсәлән бер җыры шундый бик зур хит булачак була инде әйме ну мәсәлән нирвана чыгара альбом беркем тә көлмәде һәм smells like teen spirit хәтем бөтен теге туксанынчы елларның гимны әйме ләкин утырмалар шулай әйдәгез шундый җыр языйк бик гадирәк булсын бераз попсовый монда шундый сүзләр көтәбез әйме ә хәзерге вакытта кеше прямо уйлый Пробирка да тудыра проектны һәм сата. Әмма мин әйтә әйтергә телим, һәм мин теге ябучы, темалар ябучы кеше буларак. Әмма кай вакытта менә шул вирусникта гына кеше кала инде. То есть ул берне тудырды, кеше аны истә тота, о, прикол булган дип инде. Все. Приколдан ара кеше китә алмый. Димәк, димәк кешенең башына нәрсә булырга тиеш. тагын да күбрәк зуррак месседж булырга тиеш мин өметләнәм әлбәттә әгәр дә мәсәлән безнең бер артист шундый килеп чыкса мәсәлән без лейна турында әйткән идек мәсәлән лейна шул популяр казанды да аннары инде бер җыр тудырды көчле Без шулай, ну, вот шәп кеше, башка, ну, башка ягын ашса. Бер не әйтә алам ич мисал фейс мәсәлән ул бит башта ничек керде теге шундый я ебал твою телку аннары чыгарды теге

аерыла торган трек, чөнки без гомергә Скибиди группасы булып кала алабыз. Типа чөнки хәзер бөтенесе әйтә. Алар даже шунда Филипп Киркоровка шалтыраталар, типа. Беләсезме шундый егетләрне? А, теге Скибиди, типа, минем малай җырлап йөри, типа, аны постоянно. Ну, әйе, димәк, э, димәк әзер, кара, вирусняк юлына бассан, Димәк, әзер иҗатчыларга әзер булырга кирәк. Э, ниндидер Ана ваз кичәргә.
Э, ваз кичеп, ниндидер яңа әйбер эшләргә. һәм киләсе тема кино темасы безне кирәк без монда шундый монда шундый көчле исемнәр зифа кадыров
һәм my homie
зифа кадырованың big up my nigga сөмбел фильмы һәм ул өч телдә булачак очты
Ә, татар телендә, рус телендә һәм үзбәк телендә. Аллаша татар теле кергән икән. Әйе.
Һәм ә, икенчесе, ниһаять, 20 июльдә, хәзер ничәсе? Бүген. 20 ел бүген була ул. Э, ике көн элек инде. Юк, анда ике көн э, элек ике көн элек Зөләйханың бер үзеген күрсәттеләр шул сериалда. Зөләйха күзләрен ача.
Кемнеке әле?
Яхина. Үзәр Яхина.
Әйе. Үзәр Яхина. Аның фильмын, димәк, аны төшергәннәр иде Чулпан Хаматова белән Лаешта ялгышмасам, миме? Лаешта да төзелгән шундый поселок. Менә э, кино хәбәрләре шундый бик попсовый. Шулай бит э, Зифа Кадырова һәм Юк, кара, башта безнең башта Россия каналы, Россия каналы бит инде. Ул төшерде Зөрәха үзләрен ача. Россия. Димәк, иң популяр э, китап буенча татар, ну, татарлар китабы татарлар турында ну татар язучысы деп әйтик инде үзләре яки татар язучысы ничек тә булса да һәм бөтен кеше әйтә фу ничексез китапны кулыгыз күтәрелде мондый фильм ул бит татарларны рәнҗетә һәм фән тагын әйме һәм алар ниһаять мәсәлән башка тема таптылар асифа кадыровны төшерәләр әмма анда татар теленнән генә тулмый нигәдер мәсәлән татар китабы буенча төшергән фильм татар телендә күрсәтелми Нигә алай эшли, мин аңламыйм. Һәм мин дөресен генә аңламыйм, нигә шулкадәр Гүзәл Яхинага каршы чыктылар. Мәсәлән, сез бар, син бардың бит, по-моему, Зөлиха, Зөлиха Гүзәл аңача теге спектакльне башкалар куйган. Уфаларын кылып юк бармадым. Ну анда, мәсәлән, алар эшләделәр, бу Зөлиха башкорт дип инде, һәм берендә беркем дә күренми. башкортлар ниндидер бер теге кимсетелгән, кимсетелгән халык дип.
Юк инде әлбәттә, ансын даже сөйләшәсем дә килми, Рәдиф, нәрсә инде? Ансын аңлашыла инде. Хейтерлар анда сөйли. Кечкенә генә ишек. Хейтерлар сөйли.
Ә, минемчә, ә, элекеге безнең подкасттан ә, бер фикер, Ә, әгәр дә бу ә, индустрияны күтәрә икән, әгәр дә анда ә, киностудия, ниләр, әйберләр төзелә икән, минемчә ул әйбәт. Ә, хит нинди темага нитсеннәр, төшерсеннәр. Мәсәлән, сахалар бар ич якутлар. Ой. А, аларның кинолары бит инде популяр. А, алар бит авторский Ю, башка кинолар әйбер. гына төшермиләр, Ю, башка алар әйбер. теләсә нәрсә сөйлиләр. Якутларда бу фильм якутлар арасында гына популяр. Чөнки син берсен кат Юк, алар карасаң, рус телендә дә хәр ну чыгаралар. аңлап бутылмый аны.
Мин тырышып карайны бер фильмны, карыйм, карыйм, бер сәгать бер нәрсә аңлаеш мондый юк син саха телендә карадым
безнеңчә сөйләмиләр бер сүз дә аңлашылмый кая татарча юк анда берәбер икенчедән ну мәсәлән сезнеңчә нинди китап буенча күптән кирәк фильм төшерергә чөнки зифа кадыров ул мәсәлән шундый теге бестселлер әйеме әйтер хатыннар укый аны хәтта мен азатлыкта чыккан иде мәкаләм анда әйттеләр бездә теге китапханәгә килә хатын-кызлар һәм алар хатын-кызларны гына укый. Димәк, бүтән татар әдәбияты хәй хатын-кызлар да тата. Аманда Рхай Зәдулла әйтә әле кая мин. Анда кем ала? Нинди э, Марат Хабиров әйткән иде, ничек мине укымыйлар мин инде. Менә мин э, Фәүзия апаның 40 сырт романын э, уканым бар. Ул чынлап та бик каты тәэсир итә һәм ул сценарий кебек язылган. бик якын сценарийга әз генә үзгәртеп фильм төшереп була шуннан соң мин төшери а хәзер төшерелә ә, тагын ә, шамиля байдиатуллиның ә, не брежнев ну акча эзләде или төшереләме ну белмим тизерларны ярын ясаганнар иде инде ниндидер тизер или шоурил ничек атала ул тизер тизер тизер әйе кечкенә генә менә э, шул кинолар чыкса кызык мин барыр идем хотя мин теге кинотеатрга йөрергә яратучы кеше түгел Ә былай теге Ну, гомумән, ул фильм булырга тиешме? Татар темасы буенча, яисә ул менә татар телендә язылган әсәр буенча. Уф, татар темасы буенча нәрсә? Ну, кеше шулай бит әйтә, ну, мәсәлән, син кая барасың, нидер бер... Достан төшергә министр... Мәдәният министрлыгы. Ярар, сез татар...
Татар киносына.
Әйме, һәм сиңа әйтәләр, Бу татар темасына башланган тиеш бит инде. Ну, Один гына тема була алмый. Нурихан Фаттахны просто теге э, Игра престолов кебек төшереп барырга була анда. Сызгыра торган уклар шуннан аның Юк, тәгә. тәмамламаган романы Аклан бар. Анда Акланны укыган бармы син? Юк. Әлбәттә, юк анда. Чөнки Мин, мин андый сүзләрне вообще ишеткән юк.
Аклан типа акланып кар. Ну, ярар. Рэпер. Һәм э, ул чынлап та анда төрле сценарийлар, төрле дөньялар аларны нидер бер элемент белән генә кисешә, теге ни, облачный атлас кебек. Э, бик кызык булыр иде. Менә әгәр дә татар темасы һәм ниндидер анда идеология, Нурихан Фаттах.
Нурихан Фаттах.
Мөхәммәд Мәгдиев.
Кайсы әсәр? Мөхәммәт Вәгыйдиев.
Исем исең төште просто. Мәсәлән.
Таныш исем. Ну, аның бит шундый кызы. Минем якташ.
Без 41-нче ел балалары мәсәлән. Аның бит шундый, ну, бар бит шундый э, ярым драма, ярым комедия э, балалар турында, анда Нәүмиз балалар турында.
Так, тынлыкны яздырдык, әйдәгез.
Менә шул булса, менә син карар ит. Карар име.
Ярый, әйдә, калдымы аны темалар, беттеме темалар инде? Беттеш. Э, кинолар бетте һәм э, бөтен кеше роликлар куя. Э, Металлика төркеме килгән Мәскәүгә һәм шунда күш хәл белән рус телендә Цойның группа крови җырын җырлаганнар. Һәм бу шундый ажиотаж, кешеләр әйтә, вау, бөтен зал анда җырлый, бөтен нәрсә анда олимпийский идеме нәрсә? Ну, а, нефтарин түгел. I don't know. А, лужники, лужники.
лужники. Стадион, бөтен стадион. Лужники татарча булса ничек булыр ул?

Юк, фи түгел, дөрес әйткән юк. Бездә мин беләм, что мин күрдем инде элек алар мәсәлән Швециядә Аббаны җырлаганнар иде, анда Чехиядә Йоженс Бажен. Әйме, ну тик күренә, что беренче меня шок, ну ничектер шатландырды, что Металлика ул шундый теге җитди генә төркем түгел, а шундый теге, белмим инде, һәркем кеше өчен. Без бергә монда, без дуслар һәм без сезнең өчен менә шул җырны. То есть алар курыкмыйлар мондый бер нәрсәләргә. Әйме, ну мәсәлән, кем инде сез көтәсез? Файз Рахманов ансамбле кебек. Әйе, кебек шуны, Йоженс Бажен. Һәм һәм монда меня тагын нәрсә шатландырды, Алар чыгар инде беренче аккордны алалар, ну кем белми ул җырны, анда бер риф юк. Просто анда тудут, тудут, тудут. И кеше сразу таный. Әйме? Һәм аннары басистлары җырлый ул җырны теге латиница белән язылган итеп танып сүзләрне бик дөрес болай һәм анда мишкаин хәтта бер килештереп җырлый фикерне инде теге аның э, гитаристы юрий каспарян кино ана сазлар типа сез ул исорда ну это миңа болай мин болай карап чыктым инде Ну, мин күрәм, алар бик теге әзерләнмәделәр инде, болай гына инде. Ага. Карадылар бераз та инде, ну, күренән дә. Үз төшерделәр дә. Кирк Хэммет, гитарист, бу сүзләр татарча беренче тапкыр янгырый инде. Кирк Хэммет, аларның гитаристы, шул солоны уйный теге бик данлыклы ага. солоны. Ә мин нигә искә төшерде ул әйбер? Зури Камалованың бар шундый программасы, ул анда соңгы 100 елда язылган рус җырларын җырлый иде. Чөнки татар җырганы аны акча гына китерми инде. Аңа бераз каверлар җырга. Зури Камал шулай кавер группа төркемдә уйный бераз. Һәм менә шул бу солоны, бу солоны уйный труба. А бу җыр бөтенләй шундый кинога ошамаган. Именно шул киркамы ту ду ду ду ту ту. И кеше шундый шатланып. Нәрсә сине аптыратты? Ну, кара, ну просто без уйлыйбыз. Менә Россия һәм кинәт мисен, ну, шундый бер теге Э, чылбыр кебек тула чернобыль сериалы яме курс фильмы анар тагын нәрсә металлика нәрсә дә уйный тагын фәлән фәлән димәк бу мәдәнияткә инде кызыксыну кебек тагын да уята арта башла башлады ә менде шундый сорау бар иде әгәр дә мәсәлән металлика казанга килде татнефть аренага нәрсә җырлар иде әйе мәсәлән кеше э, we are play your local song ну әлбәттә which local song is әлбәттә туган якка юл тоттым а гитарада нәрсә уйныйлар туган Бөтен кеше беләме соң аны? Мәсәлән, бездә, ну, без Туган әйтә- якның бөтенесе белән. Бөтен кеше бездә, ну, мәсәлән, бездә ничек кеше җыела бит инде. Әлбәттә, туган тел. Вот мин әйтәм, кайчан соңгы вакытта син болай очрас? Мин күр... Син Рәдиф кемнәр арасында йөрисең соң? Кем белән сөйләшәсең син? Беркем бер Юк, шулай да бит.
Рәдиф утыра филармониядә.
Һәм әйтә, Юк. ишеттегезме, ә филармония? Юк, рәсмән, мәсәлән, Алгачларын җырлыйлар инде. Юк, сез бар инде, сән форумда кеше чыга бит, мәсәлән, татар Апкаен. җыелында. Әйдәгез, безнең туган телне җыр- Яшәсен. Икеше туган телне җырлый, Һәм ул күңелгә ятмый. Шул проблема. Ну, чектер, вот җылы кешене, тек теге, күңелләр бераз йомшара. Әмма җыр бу темага ошамый. Ә мәсәлән, алмагачларым нигәдер килешә. Нигә ул шулай? туган як килешә тагын нәрсәндә сез матур кызлар килешә чөнки туган як кайна казан кайна кайна казан бу әле турында без эшлибез әле без тикшереп карадык юк туктале рәдиф
чөнки туган як ул Күптән түгел генә булган хит. Ну, хит.
Ну, мәсәлән, син э, хит дип нәрсә саныйсың үзеңнең яшьлегеннән анда? MTV вот, яшьлегеннән, кара. Мин карыйм анда э, җырчыларны Руки вверх анда. Группа Кровина җыры, группа Кровил 89 ел. Миңа кирәк иске җыр. Менә 90 елларда Син дә, мин белә торган, әти-әнием дә белгән, белә торган җыр кирәк. Әйдә. Туган я.
Мисәм, Мгм. мисәм, юк. Салават Фаткадинов.
а, Бәк- Мин Мин Ярхан Ярхан Синов, Синов, Татарстан.
Татарстан.
Юк. Салкын э, чәй. не, ту- Туган көнең котлы булсын. Туган Шо белмим.
көнең Бәхетле бул, кайгы күр. Кара шундай. М- Бәхетле Майами. бул, кайгы күрмә. Cure. Cure. Күрмә. Мин ул җырны, кстати, Мэ. бер дә башыма килмәде. Мин, не, менимчә, мин яратам син Татарстан. Урсал таулар. Минем истә бар, бар иде теге сайлау вакытында анда концертлар эшлиләр иде теге. Кем сайлауда, ну, катнашты, анда җылаган иде теге Песня Рима, Самоцветы, Валерий Меладзе, һәм азакта салават чыга иде. Һәм э, кем безнең президент? Шаятов. Александр Галевич. Әйе. Ул чыга иде теге Путин кебек инде бара теге стадион буенча, анда артында Салават, мин яратам. И шундый теге дулкынландыргыч момент. Менә бу татарча. Анда барысы да бар бит. Мелодиясе бар. Татарстан бар, ай шундый теге. Ну, группа крови аның турында түгел. Э, патриотизм турында. Патриотизм турында.
Ул бит каһарман, ул сугыша.
Нашивкасы. Әйе.
Бар. Не остаться в этой траве. Башка черемдә калырга тиеш юк. Башка бер тиеш. Ул сугыш белән бәйлеме группа крови? Ну анда гомумән Цойның теге такой шундый темалар күчәбез. Юк, бездә менә хәрби э, ниләр. Анда хәрби турында түгел, хәрби турында түгел. Мисал, аның җырлы бик универсаль. Анда ну символлар. Кемдер нәрсәдер каршыга сугыша ул шундый. Кем ул? Каһарман. Шу була воин. Әйме, һәм ул кайда бара. Һәм аның бөтен шундый соңгы җырлары менә шундый әйберләр. Әйме? Мгм. Теге Диссидент. Мин монда мин, мин яшим Петербургта, монда кахва эчәм, минем дуслар. Юк, аны Уйныйм түгел.
подвалда. Да, ә монда вот. Исним.
Мәсәлән, типа.
Ну, мәсәлән, теге, там, минем улаган, гомумән, не группа крой буларга тиеш, а звезда по имени Солнце, мәсәлән. Шундый, Символ. 100 Символ. еллык шундый җыр. Әйме? Һәм минемчә, мәсәлән, андый җыр булса иде, татар, шундый менә без горур, Ләкин тарихка бәйле түгел. Радиф, минем башыма бер әйбер килде. Э, әйдә, менә тыңлаучылардан сорыйбыз. Э, әгәр дә алар, э, әгәр дә Металлика Татнефть аренага килсә, алар кайсы татар җырын җырларга тиеш иделәр. Менә алар үз вариантларын комментарийларда язсыннар һәм кем комментарийлар иң кызыгына, иң кызыгына без Назимнан без Назимнан бүләк. Вот. Назимнан бүләк. Димәк, э, безнең былай яңалыклар бетте. Радик. Бер э, таба Аз булды.
Э, теге Ирина Шейкны сөйләшеп тормыйбыз инде, алайса. Назим. Назим аңын Әмма ничек булса да Ирина без синең белән сиңа яклы. Алай кеше белән. Эшләргә ярамый. Күпер марҗага.
Кызыкма. Ә мин монда яздым, татарлар килә дип. Шулаймы?
Ниһаять, Назимны кызыксындырган темага күчтек. И Брэдли Купер нәрсә сине? Зашквар. Син кем кызыксындырды күбрәк? Брэдли Купер кызыксындырдымы син? Леди Гагамы? А, син Гагага яздың? Ул нәрсә диде? Микоем юбилесе демедин дисәдис. Назым, мин гага гауга түгел. Шунда яз.
Гауга иң яхшы группа. Назым, әйдә, ә, синең турында сөйләшеп алыйк. Синең вообще.
Ә, синең турында сөйләшеп алыйк. Фак, әйдә.
Бүген мин синең ә, сторисны тыңладым. Яңа Трек әзерлисен. Син гомумән хәзер нинди планнар якын якын арада? Менә син иҗат итеп барасың, ниме? Трек артыннан трек, ну. текстларын да күп. Нәрсә эшләргә уйлыйсың алар белән?
Яздырырга иде. ну, нинди сроклар билгеләү? Сроклар юк. Сроклары юк. Бөтен кеше яза. Ну, бөтен кеше дип инде бер ике өч кеше язды. Кайчан чыгарасы инде яңа бук? Мин әйтәм. Яңа бук.
Ничек килеп чыгар? Кисәр кермәде. Барысы да төртелеп кала яздыруга. Sorry, bro. Кем кем яздыра? Нигә нигә шундый Ильяс тоткарлык? Ах, Ильяс. Ильяска бәхет.
Үсмер әйттем бит аны татар телендә грәпнен мөмкинлекле бик шикләнгән. Син үзеңә вот бар иттеге ин югары нокта ничек күрәсең син? Э. Син бармы? Ну, мен сән кеше бит җырлый башлый. Амбицияләре бар. Әй, амбицияләр булырга тиеш бит син. Я исә сиңа ничә яшь инде син? Ну, мин э, ничек э, йөрәк белән аңлыйм, шулай мин супер-пупер шундый, супер-пупер. Татарча шундый супер рэп яздырам да бөтен Рәсәйгә танылам дип. Ләкин башым белән аңлыйм, мин татар рэбы белән чыга алмыйм, но ничектер чыгарга кирәк. Рәсәй киңлегенә, дөнья киңлегенә. Дөрес әйтәм мин юк. И э, Рәсәйгә чыгар өчен миңа менә башта э, рус рэпын яздырырга кирәк, бик яхшы иттереп, бөтен танылыр. Аннары шулай танылгач, мин әз генә теге татар рэпын кертә башлыйм.
башта алар рус тексты аннары анда рус текстына татар сүзләр Шуннан керә башлый инглизче. Әй, керә аннары- башлый Да, ну, и- яисә Син текстта инглизчә. бит инде күп анда инглизчә ниләр син О, о, куясың. я, я. Ну, бәлки ничектер менә шулай инглиз һәм татар телен укмаштырып, бәлки шулай танылып буладыр, белмим. I don't know. Карале, мин уйлаган идем һәрвакытта да рэпны яздыру иң җиңел дип. Чөнки сездә бит, мәсәлән, рок уйнаганда да инструментлар яздырырга кирәк. Ә рэп яздырганда анда бит куйдым и... Да продакшн. Ну, я... А кем битны яздыра сиңа? Җиңел инде.
Безнең бит бар группа татар рэпы. Анда ничем да 70 татар рэперы бар. Алар телефоннан бит җибәрәләр дә яздыралар. Шуны чат күрсәткән эзләдем, хәзер җырчылар. Ну, рэперлар. Утырдым ул рэп Татар рэпын тыңлап. Син әле аларны җырчы дип әйтәсең? Ну, ничек аңлатырга инде? Башкаручы булсын инде, әйме. Һәм вот анда күренә, әгәр сыйфатсыз бит булса, син нинди нинди тәвәккәл шундый бик матур текст язсаң да ул просто ятмый һәм монда мәсәлән күбрәк минемчә рэперлар бик күп кеше теге үзен шагыйрь дип таный ну шагыйрь түгел инде текстлар төзүче бит ә мәсәлән битлар язучы кеше бигрәк аз ое битны хәзер сатып алалар түгел сатып алып ну, була ну кем кемнең акча түгәргә э, теләге бар э, перспектива булмаган әйбергә
урларга ну була була ну э, рәдиф әйтте сүз сүзләр нинди Текә кәттә булса да ятмый дип. Ну, анны сүзләре дә бит бук. Анда бөтен, ну, мин белгән бөтен рэперлар теге нидә миннән кала там Кейру, ну, кемнәр бар инде шундый более-менее. Э, менә мин тың, э, мин белгән рэперлар теге татар рэбы бар ич, э, төркем. Мин кайчак кереп алам да айга бер тапкыр. Э, анда бит бөтенесе яза да мин син мине ташладың мин сине яраттым анда берсен ташладылар син минем култыкны бик начар суырдың менә шулай нормально текст яза
ну хәтта андый андыйда андыйда юк андый бар юк провокация юк син күрәсең социаль тема юк хайп ясый торган тема юк Хаман шул ук син мине или бер или менә менә дигән 10 ел элек булган тема. Без татарлар анда ну иттифак ничек башлаган иде. Шул ук темалар. Татарлар. Татарлар килә, керә хәр игә, сиңа кыш бирә, тагы ни кирәк? Су бит инде кызык түгел бит. Бик шәп трек.
Ну трек шәп. Ну аңлашылды. Ну, миңа ошый э, аларда Yellow Side бар. Белмим, хәзер менә. Алар бит хәзер эшләми.
Әйе, аларның альбомы миңа ошаган иде. Минемчә, сак мәсьәләсе, булам да мин э, гәрдәк, кайвакыт ну, нидер репитка үз куям.
уюлына табарга. Мәсәлән, татар э, рус рэп беренче күзен тапты. Алар тәрәп менә рус рок, русский рок бетте. М. Әйме? А русский рокта төп нәрсә әйбер ул текст. Әйме? А, иә. Әйдәгез менә шул әйбергә бирегеп, чөнки хәзерге хәбәр рэп әйтә, мин элек тыңлаган идем, мәсәлән, русский. Рок тыңлаган. Әйе, тыңлаган, мәсәлән, Ну, Оксимирон беләсеңме, Алас, рус Юхара- рэбының эстетикасы да якын. Ну, Рок әйе, белән. әйе.
Һәм минемчә, әгәр татар татар рыбы үзен шундый нидер бер тапса ул кайдыр там белмим дәрде мән белән бер сексен тукай буенча ну тукай белән түгел нидер мәсәлән э, белмим анда илхам чыганак әйе илхам чыганак булсын һәм күрсәтсен үзенең кайда тирәндәге булган энергетик чыганак белән то есть кайдан үзен алырга тиеш алайса булыр иде ул мәсәлән миңа ул яктан мәсәлән җәлил бар иде тегерәк бер җәлил Ишеткән бармысыз? Әйе, әйе. Җалил.
Әйе, Җалил.
Яңа ничек тә булышы иде. Ничек ул теге син мине ташладың дигән җырлар турында язмады ул күбрәк шуны шәхесе турында әйме теге мин шуны сугышчы буларак ну андый миңа кеше айбергә якынрак мәсәлән әйме ягъни син үзең теге миллилеген түгел теге өстәге сыйфатлар буенча инде без монда яшибез пешмәшмәк ашыйбыз эме сөт сөт савабыз һәм башка әйбер түгел ә мәсәлән нигездә әйберләр булган без сугышчылар әйме без теге белмим без яшәп без сөяшә орылдык синең белән без синең белән дуслар дуслык дуслык э, темасы темасы шундый нигездә әйберләр булса Алар бөтен кешегә якын, аңлаешлы. Һәм менә шундый текстлар булса иде, мин аны тыңлар идем. Ну, хәтта... Мәсәлән, мин, ну, шундый проблема булсын, мәсәлән, э, усалга менә шундый претензия, мәсәлән, ул күбрәк, а, теге, ничек инде ул, провокациягә юнәлтә үзен, әйме? То есть аның теләге, мин аңламыйм теләген, хәзер вакытта, ничек тә менә кешенең, э, игътибарын җәлеп итәргә үзендә, әйме? Әмма мин көтәм, мәсәлән, аннары, Бәлки бер дә караңгы энергия булса иде аны. Хәт ну чын чын чынлап караңгы энергия. Теге түгелме? Син каян булдың? Әмма син кешегә карыйсың, и сиңа чиктертә. Сине куркыта бу. Менә шундай бер булса, Минем андый темалар бар.
кычкырусыз, агрессиясез, әйеме? Әйдә, бәлки эксклюзив берәр текстны. Ш. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә. Әйдә инде. Әйдә, сникет. Эксклюзив э, Казан кайнайш. Мәгарә эчендә караңгы һәм бик салкын. Миңа кирәкми ялкын, мин үземә казыйм упкын. Алып кит мине дулкын, әдрән диңгез буена, җыр асты хәшәрәтләре туена, иблиснең куенына. Чират тора кызыл кара, алтын урта, артка таба курка-курка. Минем телем агулы, текле тура, бик усал бу умарта. Корты мине котырта акыра бакыра Баш миенә тирес тутыра Мин бирә мин умырам Мин усал мин тилергә Минем тәнемне чукый тилгән Чукынчыклар сөенгән Көннәре саналган Мин сорадым Тәңредән Синен догаларың сакламас Сап салкын кабереңнән Кадерләмә беркемне берсады Озакка түгел туфракка күмел Күмердән кара минем күңел Туфракка күмеләм һәм шытып чыгармын туфрактан Минем җаным ит Минем җаным ан. Я. А.